Illum se nagħtu ħarsa lejn kitbiet li huma differenti minn dawk li rajna sissa. Se nkopru kitbiet ta' vjaġġaturi differenti li kitbu dwar l-esperjenza tagħhom f'Malta, dwar dak li raw u missew. B'mod partikolari, se nħarsu lejn il-ktieb tal-vjaġġatur Ungeriż Ivan Forrej.
Qasam kbir ta' kotba li rigwardaw il-gżer Maltin u qasam importanti huma l-kitbiet ta' viżitaturi, ta' vjaġġaturi illi kienu jiġu Malta kienu jinkludu 'l Malta bħala parti mill-vjaġġ tagħhom, parti mill-itinerarju tagħhom, jiġu Malta u numru mhux ħażin minnhom kienu jħallu il-memorja ta' dak li raw pubblikata. Jiġifieri dawn kienu jmorru lura pajjiżhom u jistampaw joħorġu ktieb fuq dan il-vjaġġ li jkunu għamlu. Fi ħafna drabi dan il-ktieb ma jkunx inkludi biss lil Malta, l-kemm hemm minnhom ukoll li kienu fuq Malta biss, imma ħafna minnhom jinkludulek l-Italja, Sqallija, Malta, kultant anke pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. Imma ġbir dan huwa ġeneru importanti ħafna ħafna ħafna il għaliex pereżempju itik l-impressjonijiet minn barra. Jiġifieri dana mhux persuna Maltija, dana mhux kavallier illi qed jgħix Malta u qed jiddiskrivi, imma dan huwa persuna illi ġie minn barra huwa Taljan, huwa Franċiż, huwa Spanjol, huwa Ingliż, ġie Malta u qed itik l-impressjoni u kultant dawk l-affarijiet illi aħna ma nagħtux kasom, il-barrani jagħti kasom. U allura il-valur kbir ta' dawn il-kodba huwa id-dettal illi kultant Aħna ma nagħtux kas. Id-dettall tal-kostumi, id-dettall tal-bini, id-dettall tal-ħajja fl-irħula, id-dettall tal-ħajja fil-belt, dawn huma l-affarijiet li ħafna drabi ma tantx issibhom irrekordjati fid-dokumentazzjoni normali, ħa ngħidu hekk. Kienet komuni f'dan il-perjodu li żgħażagħ nobbli jew li ġejjin mill-klassi għolja jżuru diversi pajjiżi konsidrati ta' kultura, bħall-Italja, Franza u Spanja. Selezzjoni tal-Genitur kienet parti mill-proċess edukattiv. Jiġifieri biex inti jkollok edukazzjoni kompleta, speċjalment speċjalment fil-kuntest ehm, tal-enlightenment, eh, tal-nofs is-seklu 18 ħa ngħidu hekk, ehm, inti rid tivvjaġġa. Jiġifieri inti tivvjaġġa, toħroġ minn pajjiżek u tara pajjiżi oħra, pajjiżi b'kulturi differenti, eċċetera. Ħafna minn daw il-vjaġġi, per eżempju, l-Italja kienet post favorit ħafna, għax għandek l-istorja klassika, l-fdalijiet rumani, għandek il-Knisja Kattolika, eċċetera. Il-Greċja wkoll, eh, iktar u iktar, iżjed tard meta l-ħakma Ottomana bdiet tonqos, imma anka fil-perjodu Ottoman. Eh, il-vantaġġ ta' Malta kien li Malta qiegħda preċiż taħt Sqallija u allura ħafna minn dawn il-vjaġġaturi kienu jagħmlu, ħa ngħidu hekk, dak l-isforz żejjed illi jiġu Malta wkoll. U Malta kienet magħrufa mħabba l-Ordni. Jiġifieri Malta kellha l-fama illi għandek il-Kavalieri ta' San Ġwann, dan l-Ordni Cavalleres, dan l-Ordni antik bi storja kbira, il-fortifikazzjonijiet, eċċetera. Allura ħafna minn dawn il-vjaġġaturi illi kienu jinżlu fin-naħa t'isfel tal-Italja kienu wkoll jaslu fil-gżejjer Maltin ukoll. Ħafna minn dawn il-vjaġġi kienu wkoll meqjusa bħala edukattivi. Naraw għaliex. Kienu edukattivi fis-sens li l-persuna li hi mrobbija f'ċertu kultura, fil-kultura ta' pajjiżha, ħa toħroġ mill-pajjiż u ħa tara kulturi differenti. L-iskop huwa dejjem skop ta' ftuħ tal-moħħ, illi inti qed tiftaħ, inti qed tesponi ruħek għal kulturi differenti illi jekk ma tagħmilx dawn il-vjaġġi, kuntrarjament tal-lum, ma kellekx prattikament mezz ieħor kif din il-ħaġa tista' takkwista. Minbarra l-kitba, f'uħud minn dawn id-deskrizzjonijiet nistgħu naraw ukoll l-element viżiv. Ħafna drabi dawn il-kotba tal-vjaġġi kienu jinkludu wkoll element viżiv. Jiġri ħafna drabi meta kienu jmorru lura pajjiżhom biex jippubblikaw daw il-memorji tagħhom, ehm, daw kienu jżommu djarja allura kienu ħajpubblikaw jew id-djarju sieħ jew parti mid-djar, jew ittri li kienu jibatu l-ikwal lura lej pajjiżhom. Ħafna drabi kienu jinkludu wkoll illustrazzjonijiet. Speċjalment meta l-vjaġġatur ikun ikollu daqsxejn talent artistiku. Jiġifieri ħafna minnhom dawn numru numru mhux ħażin minnhom kienu wkoll ipinġu xenarji ta' dak il-pajjiż fejn ikunu marru. U allura mbagħad mal-ktieb jippubblikaw ukoll dawn l-immaġini illi jkunu illi jkunu għamlu. U dawn huma importanti ħafna. Jiġifieri inti m'għandekx biss allura deskrizzjoni ta' Malta miktuba, Imma għandek ukoll illustrazzjonijiet illi ħafna drabi huma importanti kultant huma uniċi. Jiġifieri dak huwa element ta' dokumentazzjoni importanti. Hawnhekk inti għandek dokumentazzjoni ta' kif kienu attwalment daw il-postijiet li ħafna drabi l-ebda ammont ta' dokumentazzjoni verbali stampata ma tista' ttik. Kif ngħidu bl-Ingliż, a picture speaks a thousand words, li f'dal-kuntest ċertament għandhom l-importanza tagħhom. Fost dawn il-vjaġġaturi insibu li l-gżejjer Maltin kienu popolari mmens mal-vjaġġaturi Franċiżi.
L-ewwel nett, Malta kienet magħrufa f'permezz tal-kavallieri li kienu hawn Malta minn minn pajjiżi differenti mill-Ewropa. L-assedju l-kbir tal-1565 L-Ewropa kollha kienet taf bih. Kien ukoll żmien fejn eh, kien ukoll żmien tal-Grand Tour. U Malta daħlet ukoll għax għamlu żmien kien jassu sasqalija. Malta saret ukoll parti minn din il-Grand Tour. Mela għal daw ir-raġunijiet kollha Malta kienet popolari u speċjalment mal-vjaġġaturi Franċiżi, anke għaliex Malta l-iktar eh, fis-seklu 18 L-iktar kavallieri numerużi kienu l-Franċiżi. Kif qed naraw minn daw il-ftit kotba li għandna quddiemna eh, miktubin minn min diversi awturi Franċiżi, nibdew ħanibdew minn Januel. Januel Eh, kien pittur u arkitett u mhux biss kien jiddeskrivi ma kien ukoll ipinġi u jpinġi eh, u jpinġi eh, fi planx jgħidulhom kbar. Issa, u għel kien pitturu stess. Eh, ieħor huwa Denon, per eżempju. Denon Franċiż kien l-ewwel direttur tal-Mużew tal-Louvre, kien artist u eh, ukoll ġie hawn Malta u kiteb il-ktieb ta' vjaġġi tiegħu fuq Sqallija u fuq Malta. Kom de Borx dan kien Pollak, imma kiteb bi Franċiż. Il għaliex kif nafu fit Fis-seklu 18 il-Franċiż kien il-lingwa franka ta' bejn eh, ta' bejn in-nies eh, intellettwali kollha. Imbagħad se nsemmi wkoll żewġ vagġaturi. Wieħed Ġermaniż, eh, Johann Hermann ehm, von Diesel, Ried Diesel, u l-ieħor Patrick Bryden Ingliż. Dawn kidbu bil-lingwa tagħhom, però tant ġew tradotti bil-Franċiż Tista' tgħid immedjatament illi illi ta' min isemmihom ukoll. U insemmi oħrajn li kienu kavallieri li allura min jiddeskrivi kif wasalaw Malta u da kollu. Però l-iktar tnej li kitbu fit-tul Huma Deodat Dolomieu u François Emmanuel Guignard de Saint-Priest li ħalla Malt Panavoyager Français iktib tiegħu jgħataw. Li ju interessanti f'dan l-aħħar dan l-aħħar ktib huwa li dan ġi ippubblikat hawn Malta fl-1791. Wieħed minn dawn il-vjaġġaturi huwa il-Konti Ungeriż Ivan Forrey de Soborsan li żar Malta fl-1842. Min kien dan il-bniedem u x'rabta kellu ma' Malta? Ivan Forrey kien Konti Ungeriż Kienu familja sinjura ħafna u kienu joqogħdu sa Borsin. Sa Borsin illum il-ġurnata mhux qiegħed l-Ungerija, qiegħda r-Rumanija. Imma dak iż-żmien kien l-Imperju Awstro-Ungariku, allura ma kienx hemm distinzjoni bejnhom. Infatti ħafna drabi Biex ngħid hekk iċ-ċentru kulturali kien Vjenna, mhux fejn la l-Ungerija u lanqas ir-Rumanija. Missieru kien Andras u ommu kienet Julia Brunswick, kontessa. Kellu oħtu jisimha Julia wkoll bħal ommu u da twieled fl-1817 u miet żgħir miskin għax miet fl-1852 u On his way, biex ngħid hekk, kellu jieqaf f'Malta biex imbagħad jistenna vapur biex minn hawn jieħdu l-Eġittu. U dan ipprepara dil-vjaġġ fl-1842, ġifieri kellu biss 25 sena, u ġie ma' żewġt iħbieb tiegħu, it-tnejn kontijiet ukoll, nobbli bħalu u ġew flimkien biex imbagħad minn hawn imorru. Però malli peress li hu kien pittur u kien iħobb ipinġi, sakemm kien Malta kien għamel xi xi water colours, taf inti dak iż-żmien ma kienx hawn il-kamera, allura kien jekk inti għandek xena trid tpinġiha. Infatti, ħafna drabi kienu jieħdu magħhom artisti.
Forey ma kienx qed jivvjaġġa waħdu. Miegħu kellu xi ħbieb, fosthom l-artist Josef Heicke. Dan kif għadt, Ivan Forey kien artista u naħseb jiena jgħidlek nista' nagħmel l-illustrazzjonijiet jien. Però mbagħad naħseb bejniethom iddeċidew li jieħdu xorta artista magħhom U ħadu lil da Joseph Heike, Josef Heike, biex jagħmel ukoll illustrazzjonijiet, watercolours huwa wkoll. U Heike kien għamel il-litografiji hu. Jiġifieri kellu l-istampi, biex ngħidlek, il-watercolours ta' Ivan Furaj. U hu raġa' pinġiehom, biex ngħidlek, fuq il-ġebla. biex imbagħad ikunu jistgħu jistampaw kopji minnhom. Heike li għamel ma żammx biss id-disinji ta' Forey imma elabora fuqhom. Eżempju, Forey kien ipenġa ċerti figuri biss, il-persuna biss. Forey għamel il-background, għamel is-setting biex joħloq kuntest ta' l-persuna li qed juri fejn qiegħda, speċjalment f'pajjiżi ta' l-Orjent jew anke f'Malta. Dal-ktieb huwa l-kontribut ta' żewġ artisti, Forey u Heike, meta taraw l-illustrazzjonijiet. It-teknika li uża Heike biex tiġi stampata dal-ktieb, l-istampi f'dal-ktieb, jgħidulha litografija. Jiġifieri Heike għamel id-disinji li huma ispirati minn dawk ta' Fauré, qalibhom iħarsu n-naħa l-oħra biex imbagħad ġew ikkupjati fuq dak li ngħidulu matrix li fil-każ tal-litografija huwa l-ġebla. Il-litografija ġiet ivvintata lejn l-aħħar tas-seklu tmintax. u kienet teknika innovattiva immens u popolari immens għax waqt li qabel kellna l-istampar fuq il-pjanċi jew tal-injam jew tal-ram tal-metall li kienu minnhom kont stajt toħroġ numru limitat ta' stampi ta' prints, bil-litografija stajt toħroġ eluf. Għax il-ġebla li fuqha tkun hemm id-disinn ma tiddiżintegrax daqshekk malajr. U t-teknika tal-litografija hija bbażata fuq il-kunċett ta' żejt u ilma ma jitħalltux. L-artist li jagħmel id-disinn li qed jieħu minn fuq xi drawing, xi watercolor bħal ta' Foray, jikkupjah bil-krejon taż-żejt fuq il-ġebla. U mbagħad meta jiġi biex jistampa, Jxarrab il-ġebla u jgħaddi roller bil-linka bażata fuq iż-żejt. Allura il-linka taż-żejt ħa teħel biss mal-krejon biż-żejt, mhux se teħel mal-bqija tal-ġebla li hija mxarrba għax żejt u l-ilma ma jitħalltux. Mbagħad tqiegħed karta fuq il-ġebla u di jgħadduha minn ġo pressa apposta għal-litografija u bil-pressure il-linka minn fuq il-ġebla tiġi trasferita fuq il-karta. F'dan il-kuntest tal-ktieb bl-illustrazzjonijiet wara d-disinji ta' Forey, intużat iżjed minn ġebla waħda għax għandna iżjed minn kulur wieħed. Għal kull kulur trid ikollok ġebla differenti u f'dan l-album għandna bejn tlieta u erba' skont il-disinn, skont l-illustrazzjonijiet. U tinduna li jintużaw iżjed minn waħda għax Eżempju, hemm ċerti xeni bħal dik tal-kwarantina f'Malta fejn tara l-aħmar, il-kulur l-aħmar qiegħed naqra fil-ġenb mhux eżatt fejn kellu jiġi fuq ħdej l-iswed, eżempju. Allura meta jistampaw li jagħmlu jużaw l-istess karta, jistampaw fuq ġebla waħda, u mbagħad jistampaw fuq oħra u fuq oħra, kollha kuluri differenti. Allura jridu joqogħdu attenti li l-karta dejjem iqegħduha u l-ġebla dejjem iqegħduhom fl-istess fl-istess eh, lok biex il-kuluri jiġu fuq xulxin. Ma kultant ikun hemm daw il-letters tal-printing ngħidulhom aħna fej tiċċaqla naqra u dawn affarijiet interessanti li jgħinuk tiskopri it-teknika tal-litografija.
Forej kien ukoll artist u minn barra tpinġijiet ta' ħajke żid l-illustrazzjonijiet tiegħu wkoll. Iżda għatu ħarsa issa lejn id-deskrizzjonijiet infushom.
Il-ktieb Ma tantx ħarġu kopji minnu, kulma kien hemm mitt kopja u hu kien expensive immens. Dak iż-żmien infatti l-inqas li kont li kien jiswa huwa tmenin florin li meta saqsejt kemm kien kienu qalu dak iż-żmien kont tixtri baqra b'dak il-flus. Jiġifieri ara kemm kien expensive. Forraj kien barra li jpinġi Kien ukoll jżomm noti ta' fejn mar u fejn ma marx. Hu kien jikteb anki lil oħtu. Jiġifieri fil-ktieb hemm ittri li kiteb lil oħtu u hemm xi rakkonti dak li ra, mhux hawn Malta biss imma anki l-Eġittu u l-Libja u hekk. Aha, per eżempju, meta ġie lura, meta kienu ġejjin lura huma mill-Eġittu, peress li kienu ġejjin mill-Eġittu, Hawn Malta kellu jagħmel kwarantina. U sintendi ma tantx għoġbitu l-biċċa xogħol qiegħed isek ħabs. Però jirrakkonta f'waħda mill-ittri lil oħtu li għalkemm kien hemm id-dwejjaq taf inti li inti maqful u hekk, però qed jgħidilha kien hemm żewġ tfajliet qegħdin ukoll kwarantina, U kienu biex ngħid hekk jgħaddu ż-żmien ipaċċu magħhom u hekk fuq il fil-post kien hemm qisu veranda fejn ikunu jistgħu jitkellmu u dan. Jiġifieri dik biex ngħid hekk almenu naqqsitlu l-monotonija tal tal Fil-fatt hemm litografija fejn juri lilhom qegħdin fil-kwarantina. Mhux biss hemm il-litografija imma wkoll sibna l-watercolour oriġinali li kien għamel Ivan Forrej. Forrej miet fl-età żgħira ta' 35 sena. Kif spiċċa ġie ppubblikat xogħlu? Fil-fatt,
u l-litografiji li mbagħad wara ħareġ fil-ktieb ta' Forraj, għax kif għadna Forraj miet żgħir ta' 35 sena, mbagħad seba' snin wara ommu iddeċidiet li toħroġ ktieb in memorja biex tikkommemora lit-tifel tagħha. Kombinazzjoni wkoll barra li mietu ta' 35 sena kien miet ukoll neputieħ ta' dsatax-il sena Jiġifieri kien hemm traġedja fil-familja msieken u din riedet toħroġ album biex tikkommemora lit-tnejn, imma l-iżjed it-tifel tagħha. Hemm kif għadna dan miet żgħir ta' 35 sena, kien mar jara Il-Great Exhibition ta' Londra u hawn ġej lura ħassu ħassu ħażin insomma u dan u miet. Infatti lanqas jafu biex miet u kif miet. U u ommu kienet tħobbu ħafna, tinsewx li dak iż-żminijiet ir-raġel fil-familja dejjem ikun l-ippreferut. U U tant ħaditha bi kbira li riedet tagħmel kommemorazzjoni tiegħu. U għamlet dil-kommemorazzjoni b'dal-ktieb li ħarġet. Issa dan hemm mqassam l-ewwel għandu l-ewwel parti għandek bijografija tiegħu biex ngħid hekk. U di qabdet il-wieħed jiktibhielha mill mill-ittri li kiteb u milli tagħtu informazzjoni tal-familja jew hekk. U mbagħad hemm dawn l-ittri li kien kiteb lil oħtu u mbagħad hemm il-litografiji bil-kulur u ma' kull litografija hemm id-deskrizzjoni tal-litografija. Jiġifieri aħna pereżempju ta' Malta hemm ħamsa. U ma' kull waħda hemm paġna bid-deskrizzjoni ta' dak li qed naraw. Kif għadna, hemm waħda deskrizzjoni li qed jgħid li hija ta' Sant' Anton imma l-istampa mhijiex ta' Sant' Anton. Issa jew ħadu żball meta kienu qed jippreparaw il-ktieb u ħasbu li dik hija ta' Sant' Anton imma mhuwiex. Però daqsxejn misterjuża għax dan għamilhom Joseph Heike. Heike kien miegħu hawn Malta ġifieri seta' Ma nafx kif sar dan l-iżball. Dik hija misteru u nispera xi darba joħroġ ir-raġuni għalih. Bla dubju dawn huma deskrizzjonijiet dettaljati, ritratti tas-soċjetà Maltija f'dan il-perjodu. Kif kienet il-ħajja f'dan iż-żmien? Jitkellem ftit fuq il-dan is-soċjetà Maltija. Ma tantx jgħid li huma biex ngħid hekk foqra jew hekk, ma jsemmix faqar jew dan. S'intendi jaf li kien hemm l-Ingliżi u dan. In-nies jgħid li huma b'saħħithom. Isemmi wkoll il-kuċċiera ta' dal-kalessi u kien jiskanta kif kienu jiġru mal-kaless u mhux jirkbu l-kaless. Kien jiskanta wkoll bit-tfal li kienu jiġru warahom u jgħid li dan ma ma jaqtgħux qalbhom jiġifieri u għandhom saħħa daqshekk li jibqgħu dan. Ehm, fej, per eżempju, f'deskrizzjonijiet oħra ta' Malta, ta' ħaddieħor li ġie Malta, jiddeskrivi l-mara Maltija, li ġeneralment jiddeskriviha bħala mara sabiħa u hekk, dan ma jsemmix, ma jsemmix lin-nisa Maltin. Bil-litografiji li hemm. Jidher li da qagħad il-Belt u l-Furjana biss, u da dam għal ħamest ijiem. U jiena ngħid possibbli da allura ma resaqx għal min hu dari, kulħadd kien imur sar-Rabat jara l-Grotta ta' San Pawl. U però m'għandna xejn. Għalija dak huwa daqsxejn misteru, qed tifhem? Kif jista' jkun li da f'ħamest ijiem baqa' dejjem fl-akkwati Ma ċċaqlaqx mill-Furjana u l-Belt? Dik hija domanda jien naħseb għalhekk naħseb illi hemm xi watercolours u hekk illi għadhom mistura x'imkien għand xi privat għax ma jistax ikun dana ġifieri ġab l-istampa tal-kalessi u ma qabadx kaless Għax huma stess kienu jgħidu ejja mmorru sar-Rabat kieku ħa jaqlgħu lira u ma marx magħhom sar-Rabat, ġeneralment tara stampi hawn rakkonti oħra dejjem jgħidulek morna sar-Rabat għaddejna minn ħdejn Sant' Anton u hekk, tifhem. Mentri dan le, l-istampi li hemm kollha jew l-Furjana jew l-iswar tal-Belt, nara xejn stramba nara jiena. Minkejja li dan ix-xogħol huwa ta' meravilja, ftit huma n-nies li jafu bih. Aha, il-ktieb ta' Fauré ma tantx hu magħruf għas-sempliċi raġuni illi ftit saru minnu, kif għadt, saru mitt kopja biss. Issa dawn il-mill kopja jkun hemm ħafna li jkunu żarmawh biex jibigħu l-istampi għalihom, jiġifieri jispiċċa ma tantx hemm. Jiġifieri niddubita Kemm għad fadal sħaħ? Niddubita kemm x'erbgħin fil-libreriji kollha. Jiena rrintraċċajt tmienja l-Ungerija u hemm wieħed sabiħ ħafna il-British Library. Din hija, dil-kopja hija mill-kollezzjoni ta' Albert Ganado. Dak, naħseb, ma nafx kif sema' biha l-ewwel darba, kien dam ifittxa u mbagħad xi ħadd qallu li kien hemm wieħed għall-bejgħ u dak minnufih xtrah. Jiġifieri, u kellu, kien ferħan bih, kien kellu bokka tajn biha, kien jurih 'il kulħadd għax hija tantu rari li ħadd ma jaf bih dal-ktieb. Issa l-fatt li jistgħerah kulħadd hija xi ħaġa ta' unur għall-pajjiż u għall-Bibljoteka, mhux hekk? Huwa ta' importanza li kotba bħal dawn jiġu esposti għall-poplu sabiex nifhmu aħjar dak li kien qed jiġri f'perjodi differenti. Fil-programm li jmiss se nħarsu lejn l-istorja ta' Malta ta' Pietru Pawl Castagna.